Sehte zong ah tampi ka lawm ve.
Bahalnak lei ah hei kal ko usih lati. February thla chung ah aa thawng lai tiah kan i thei i hi kong he pehtlai in maw naa thawng dingmi hi zeibantuk dah a si lai cun khoika ram ah dah naa thawng lai na kan chim kho hnga ma?
Kaa thawng dingmi min he Pollohimi ti si i Indonesia minung a si. Cun Singapore ah kan i thong lai. Oh, si si kan i lawm tuk. E alhana ta hi pa he nangmah he na thong dingmi pa he alhana ta rak thong bal cangmi si maw?
Siani he a poi sai khat a ngei cangmi si, vui sai khat a thong cangmi si. Oh, si si. Kan i lawm tuk. E, atu nangmah he uh, na thongh dingmi pa hi uh, nangmah lei in ta zei na na thongh dingmi he mo pehtlai in nangmah lei in ta zei tluk in dah timhlamhnak na ngeih na kan cheu kha hama
se ai thong ti nak sa chen le te chel kan dia tha deuh men le te a le te a chel ding mi si e a ke mai le te kan chel ding mi pa he a ka tim to ning cho tha ngai zero ti sia chun Nikum kha vawleicung pumpi kan theih bantuk in COVID a si maw pandemic lio a si. Mah pandemic lio te khan Florida ka kale kai bitak in training ka la cang. Nikum pum nikum pum pulu kha thlakua chung hrawng e training ka la. Thlakua chung hrawng training ka la e. Pathian nih damnak a ka pek i kaa timhtuahnak ah a tlamtling a tlamtling i tutiang Singapore zong dam tein a ka phakter. Keimah lei cun zeizong te ka tlamtling i ready ka si cang. Si, kana lawm tuk. Mah na na thawk dingmi hi ta na zanh pah maw?
Lentecelh ahcun tih ahcun kan tuah lo hau i tih timi cu um lo. Ah si si.
Eh hipa hi ta uh, ka tai lai ti khi tah naa zum pah ma nangmah lei in? Ah keimah lei in zakhat ah zakhat ka tai le ti zumhnak ka ngei. A ruang cu uh, kaa zumhnak a ruang bik cu kan atu kan gym citnak he St Paul's tournament ti si eh. Si. Uh, vawlei cung gym a tha bik a si tu lio ah maw. Eh, ka, mm, mm, mm. uh, Thonghlei kan ti le cu thonghlei zong an kan siapa hi Henry Hoof ka si em. Hlan lio ah minthang minthang pakhat rak si. Mah cun kan tleih khih lei sia ti pawl atu wrestling lei kan ti le cun paih lei lai hol in paih kan ti ko la maw kan ni lai ala mi cu tleih khih ko cu paih kan ti eh. Atu paih lei ah kan chimtu pa zong hi Greg John ti si amah zong kho lei ah national champion rak laam velmi a si. Mah cucun khami kan ti pakhat. Mah cucun uh, Herbert Bond, Gilbert Bond atu vawlei cungah jujutsu timi ah uh, minthang bik pawl in si. Man ha pawl he ni fate thlakut chung tim tuahnak ka ngei e. Mah ruangah cun ka tei le timi he uh, zakhat ta zakhat zumhnak ka ngei ngam. Aw si, kan i lawm tuk na vun kan fianh i eh training ka kai na vun ti ti khan te uh, training hi ho nih dah a bik in an chim cun hi lente nan na celhnak ah hin uh, minung pa zeizat dah uh, nan si lai makha vun kan fianh chih law kan na lawm ko hnga Uh, training he tu ton deuh pawl ka chimmi pawl kha mah pawl kha kan sia pawl an si mah pawl hi nifate training ah kan chim e atu mi tam deuh kanmah Laimi zong nan theih dingmi cu tu a ra lai dingmi a chuah dingmi maw UFC ah Michael Chandler Edibol ma cu cun Gilbert Bourne Herbert Bourne Chase Kelly Nick Lance matian chima chan tampi vawleicung min thang pawl le ma pawl le cun ni fate kan cin ti Cuticun mi tampi nih an thei lai. Atu kei cu Ongla sinah um mi ka si i cucun amah Ongla zong nih zarh pahnih fate he kan ka palhnak tete cucun remh awk tete he kanmah unau zarh khat le voikhat lengmang kan i chim, kan i remh, kan i cawnpiak. Oh si kan i lawm tuk. Uh, hi Singapore ah hin te uh, ho nih dah an zulmi an um maw? Zultu ta na ngai maw?
Si Singapore Singapore ah hin uh, online ne ka zul. Oh, si si kan i lawm tuk e question zong tampi na vun kan leh kho e uh, na cungah kan i lawm. Ah si kan i lawm tuk. E a donghnak lei ah kan vun kal si ahcun ah mipi sinah biacah na duhmi te kha
vun chim ta law. Si ah mah bantuk in Laimi nan zapi te ah tha na rak kan pek, thla na rak kan campiak. Ah thla na kan campiak nak cung siseh, tha na kan pek nak cung ah tampi ka lawm. Ah keimah pumpak hrimhrim in ah keimah zong ka zum ve lai nan thapek nak alaka ka sitar lalau. Tikhat chin gudu maw cu cun tlawmpal te pakhat biacah ka duhmi cu hmm. keimah thawngpang media pawl nan tialmi pakhat man rak zum hlah o keimah thawngpang theih nan duh si ahcun keimah ka fan page te ah thawngpang kha hmanmi te rak tial zungzal ka rak thla zungzal ko ma ka thial the dragon lake theng ti si lai eh ka ka facebook zongah um lai ma cun instagram zongah instagram zongah keimah thawngpang ka rak thla zungzal to tika pakhat te mun chin mun cha chi ka na Si, kan i lawm tuk. Ma bia kha si ko.
Mangtha tuk law. Bye bye. Okay.
Fighting.
Thank you.